unofara here mwana wangu wandinodisisa ndinovimba kuti unofara muchidzidzo chedu chekutanga tichadzidza madirected numbers nemhaka yekuti ndiwo mudzi wemats ukasanzwisisa madirected numbers mamwe matopics ari kumberi anogona kuzokunetsa ndinorevei somuenzaniso unogona kunzi minus 2 minus 3 ansa ndiyani kana usingazive concept yemadirected numbers haukwanise kuziva kuti tinowana ansa ani apa saka ndichakupa two marules anoita kuti ukwanise kusova izvi rule one iri so simple ndichakumbira kuti unyore manotes pasi nhai ndichaita yekudetecta for the sake of time rule one same signs add and maintain the sign i shall repeat same signs add and maintain the sign ndinorevei ndinoreva kuti kana vane masaini akafanana chinonzi sign its either plus kana chi minus kureva kuti kana vana plus na plus uri kungoedha womaintaina sign simultaneously kana vana minus na minus uri kungoedha womaintaina chi sign saka regai tibva taita maexamples tichitotanga neexample 1 iyoiyi yataita iyi minus 2 minus 3 masaini edu apa akaita sei akafanana

example 3 chero ukaita minus 186 minus 2 as long as masign akaita sei akafanana we are going to add and maintain the sign saka tichaeda 106 plus 2 to 108 tomaintaina sign yedu which is minus inobva ita minus 108 wakaona pasina sign automatically panenge pane positive sign kurati panenge pana plus so muenzaniso wakaona pakanzi ipo 20 plus 6 kurova kuti pana 20 apa pana plus Eh, asiri kuoneka kana uchida kumisa unogona kuita sei kumisa urikuda kuti timise here rega timise but plus kumisa kana usamisa zvakaita sei zvakafanana masaini edu aya akaita sei akafanana so weare going to add and maintain the sign saka chabva tati 20 plus 6 toonani 26 remember tichawana plus 26 and ati plus kumunyora kana kusamunyora zvakaita sei zvakafanana rega tiite example yedu yekupedzisira parow 1 apa ngatitiita ita isusu minus 600 minus 200 same signs weare going to add and we maintain the sign saka tichati isusu 600 plus 200 tinowanani 800 to maintain a sign yedu sign yedu ndiyani ndi minus saka inobva yaita minus 800 ndo inenge iri answer yedu saka rule 1 aina umboma its very simple and straight forward now ngatichitarisai rule 2 rule 2 inoti chii rule 2 inoti Ndokumbira kuti take unyore manotes, take down the notes izvezvi. Rule 2 inoti if we have different signs, subtract the smaller number from the bigger number and take sign of the bigger number. If you have different signs, subtract the smaller number from the bigger number and take sign of the bigger number. Ndinorevei kana masaini edu akasiyana ndichati inini hombe minus

3 regai tiite imwe example ko takaita isusu 6 minus 20 like this panapo kuda kuti pane positive chi sign remember ndati kana pasina sign automatically there's a positive sign saka ndichaita sei ndichati nini hombe minus diki ndotora sign yechi yehombe saka pana ndichati 20 minus 6 ndichaona 14 ndotora sign yehombe which is 20 ndobva ndaona minus chi minus 14 sign ya 20 apa ndiani ndi negative example 3 ngatiti isusu tabva taita isusu minus 2 plus 5 like this

for example wakati iwo minus 3 plus 3 kana zvakadai so izvi da kuti uzive izvi ansa yako inoita 0 because dzakafanana wakati 3 minus 3 unoonani 0 and 0 hana sign 0 is neutral kuno kuti ansa yedu panapa inoita chi inoita 0 this will be our answer ndiremba kuti wabatsirika mwanangu pangu ndasakura ndazunza zvasarira yokupia manotes kana kurevise stay focused